Mae Kenny Cân a chriw o bobl ifanc o Stad Sgubo'r Goch Caernarfon yn y broses o sefydlu fan fwyd cymunedol a fydd yn darparu bwyd iach a rhad i bobl yr ardal, yn cefnogi'r syniad mae'r elusen leol, sylfaen cymunedol. Mae'r fan wedi cael ei sbriwsio ac mae'r hogia wedi bod yn ffrio. ac yn ffrio. Dwi eisiau ffocin mushroom, dwi'n gael un. Os o'n mushroom sy'n ôl yn
Mae'r stad yma wedi leoli yn ardal Peblig yng Nghaernarfon, a dyma'r enw mae'r criw wedi ei ddewis i'r fan fwyd. Mae diwrnod lawnsio'r fan yn agosáu,

Yn barod am amser cinio, 12 till 3 de. Iawn? Greit. Right, ti'n mynd lawr i Sylfaen. Cool. Iawn, spot on.
Mae Sylfaen Cymunedol yn rhoi cefnogaeth ac adnoddau i'r fenter yma, a heddiw mae Kenny a Scaw yn mynd i'r swyddfa i gynllunio posteri i'r lawnsiad. John Thirsk, artist lleol, sydd am eu helpu. Reit, dach chi wedi gofyn i mi ddod yma i'ch helpu chi ynglyn â rhyw fath o poster neu beth bynnag, in inverted commas, um, i hysbysebu'r syniad. Be ydy'r syniad? Y syniad ydy trio wneud mobile kitchen i'r pobl ar y stêt. I trio cwcio bwyd iach a bwyd maen nhw'n gallu affordio. Wedyn mewn ffordd, 'dan ni'n rhoid e ar blât iddyn nhw. Ne, ia.
Wel, beth am cael plat papur? Hwna di'r poster. Ie, ie.
Swn i'n idea da. Be dim fi gyn ti?
Moron te. Tatws arno fo. Da ni'n mynd i roed nionyn. Wel mae syniad pwysig cos mi'n gweld lot o pobl rownd yma ar y start a bita fast food bob dydd. So dwi jyst llawn bol a gwatsio pawb bita crap basically. So helpio pobl ifanc to see what's out there de. Prepare y bwyd ar own stad yma. Drost i gyd, drost pobl. Plant neu hen pobl. Pensioners, bob dim. Mi fydd y fenter yma o fudd i bob cenhedlaeth, ac mae mynd at galon yr hyn mae Sylfaen Cymunedol yn trio ei wneud yn ardal Peblig Caernarfon, sef un o gymunedau mwyaf difreintiedig gogledd-orllewin Cymru. Dwi wedi gweithio yng Nghaernarfon ers 81, a fues i'n weithiwr ieuenctid, ac dwi wedi dod i no- i nabod lot o deuluoedd Gaernarfon, ac dwi, dwi, dwi wrth fy modd efo Cofis. Mae Cofis yn, yy, maen nhw'n gymeriadau Cry, a maen nhw'n lliwgar iawn. Ar rhan Kenny, dwi'n nabod Kenny es, es dwi yn Gynarfon, mae'n siŵr. Nabod o'n well yn y pum mlynedd dwytha yma, sy'n ni'n dweud. Um, an, o bosib nabod i hanes o cyn hynna. Bu Kenny yn y carchar droeon ers talwm, Ond bellach mae o wedi troi cefn ar ei hen fywyd. Mae'r teulu wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon ers blynyddoedd. Ac mae Yasmin, nyth Kenny, wedi galw i weld sut mae pethau'n mynd. Kenny!
Helo, girls!
Helo! Sut ydach chi, cariad?
Iawn, diolch, a chi?
Yn iawn, be chi ôl 'na? O, waw!
Yasmin Khan yw trysorydd Cegin Peblig. Mae hi'n gweithio fel cynorthwyydd cyfrifo yng Nghaernarfon, ac yn astudio i fod yn gyfrifydd. Dwi'n nabod Kenny oherwydd mae o'n uncle iddo fi so dwi'n nabod o o ers fi ga'l 'y ngeni. Mae o'n larger than life character to say the least. Mae o wrth 'i fodd efo'i teulu bob tro isio neud isio cwcio a ga'l pawb drosodd neu bwyd i ni gyd a ga'l hwyl a tynnu ar bowb. Ti efo fi am Iaz, fi dan y si. Ac fi dipyn bach y gwaith ar y fan fyna ma. Iawn, thank you. Mae gen Gynarfon, suppose lot o broblemau. Wedyn dwi'n meddwl bod o'n cyfrifoldeb ar y cymuned i gyd dod at ei gilydd i sicrhau bod y problemau yna'n cael eu lleihau wrth meddwl am prosiectau gwahanol fel cegin peblig i Yym, hybu sgiliau pobl ifanc a cadw nhw allan o drwbl ella. Ac i? Ie. Y challenges mwyaf gyda pobl ifanc o Gnarfon ydy pethau fel ffeindio gwaith, um, gael y cymwysterau oh. berthnasol i gael gwaith, ffeindio'r motivation a'r mynad a gael rhywun i'n encourage nhw. Um, lot o bobl dyn nhw'n coelio ni hynna, felly maen nhw angen rhywun yna i jyst roed yr

Mae diweithdran broblem ar y stad, ond mae'r cyfnod o weithio efo Kenny ar y fan fwyd wedi rhoi hyder newydd i Skaw. Yn annisgwyl, mae e wedi cael swydd newydd, yn gweithio'n rhan amser o adra. Mae e'n rhan o dîm sy'n casglu gwybodaeth am yr ymgylchedd i rwydwaith ailgylchu cymunedol Cymru. Basically, be' dwi'n neud 'di ista yn tŷ trw'r dydd ar laptop. Dw- fatha gyda fi fatha sections gwahanol fatha ma' un yn environment a recyclo a yym magnetic technology a petha fel 'a. So ma'n iawn ia. Ma'r pres yn iawn. Gen i fatha forty munud i orffan 'wn. Fuck off. What's that about the bottom? Mae Scaw yn cael trafferth rheoli ei dempar, ac mae hynny wedi arwain at gyfnodau yn y carchar am gwffio. Bellach, mae yn mynd i sesiynau rheoli tymer, ac mae hynny wedi gwneud gwahaniaeth.
Dwi'n meddwl bod anger management wedi helpu fi gael y skills i ddysgu fatha feddwl amdan petha mwy well which dim dyna ma' jys mashing ffona fyny 'da. Which o'n i 'im yn neud y shit yna o blaen ia o'n i jyst mynd i fewn bang cwffio. Hynna be' ma' n'w 'di dysgu fi y main thing amdano fo ydi ma' n'w isio fi wbod Wel ma' 'na ffor eryll rownd jys gwffio bob tro ia? A hynna byth 'di helpu fi lot. Mae pethau'n dechrau edrych ar i fyny is gaw a'i deulu bach. Mae'r gwres canolog wedi ei osod o'r diwedd, mae Tyler yn mwynhau iechyd gwell, ac mae Skaw a Catherine wedi penderfynu dyweddio. Nes i ofyn wrth ei brodi fi tra o'n i'n lysgachu efo mam fi, a fydda i 'di mynd yna, a nes i jyst gofyn wrth hi. Nath ddeutha fi dwi gynta,

na twenty three ne' wbath years yn ôl. So gobeithio bo' gennyf fi'r un lwc a wel we'll see.
Y diwrnod cyn lawnsio'r fan fwyd, ac mae Tesco wedi cytuno i roi cam punt tuag at brynu'r cynhwysion. Mae'n rhaid i'r criw fynd i gasglu'r holl fwyd a diod cyn y bore, ond dim ond Skaw sydd wedi troi fyny i helpu Kenny. Helo David.
Hi Ken sut ti?

yn tueddol o gafael yn bwyd sy'n hawdd i wneud ac sy'n rhad hefyd, a mae lot o bobl o dan yr argraff bod bwyd iach lot drytach na bwyd sydd ddim yn iach, ella. Yeah, Ond yeah, yeah. dwi'n meddwl fydd cegin Peblig yn helpu i ddangos na dim dyna di'r ces a fawr chi.

Pissed off ia. Gwel. But os dwi'n meddwl fel 'a then neith bob dim yn wrong then rhaid fi jyst newid ffordd dwi'n meddwl amdano fo. Ia?
It'll be right de. It will be right. Dwi isio gora i chi gyd. Mae'n bryd paratoi'r taflenni hyrwyddo. Ac mae'r sticeri lliwgar wedi cyrraedd jyst mewn pryd. Does na'm golwg o'r hogiau eraill o hyd. Ac mae Scar wedi blino ac wedi bod yn teimlo'n sâl.
Be di crac efo'r hogiau'r arall ddim yn troi fyny?
Wel, wel, oedden nhw'n gweithio. A dwi'n meddwl oedd Dave yn cysgu. Wel, dwi'n gobeithio am Jamie, Dave a Alan troi fyny ar dydd Sadwrn. Dwi'n meddwl neith Alan.
It's all on death, dwi'n meddwl. Ie.
Na, bod diolch o'ch ti troi fyny heddiw, mate, really. Oh, no. Na, na, na.
Chwarae teg. Dych chi sal heddiw, so, a chdi still troi fyny. Mae Kenny a Scaw yn rhannu'r taflenni ymhlith pobl y stad, ac yn gobeithio y gnawn nhw droi fyny. Sadwn, techlyn ti Kenny Can, oce? Okay? bwyd yn ddim. Ond, os nad ydy'r hogian troi fyny a'r diffyg cefnogaeth yn parhau, Mi fydd llwyddiant y diwrnod blasu yn y fantol go iawn. Allan ti fi, di Sadwrn, iawn? Di Sadwrn, ie? Bwyd am ddim, deud bwyd am ddim. Bwyd am ddim.
Mae'r diwrnod mawr wedi gwawrio, ac ym mhen dim, mi fydd y gegin yn agor am y tro cynta, i gynnig diwrnod blasu i bobl y stad. Dyma uchafbwynt yr holl waith caled, ac mae'n gam pwysig ar y daith i gael cegin peblig ar y lôn, yn gwerthu bwyd iach ar hyd a lled yr ardal.
Croeso i Cegin Pebli. Melons! Mae hwn yn real fresh a bouncy a juicy, mae'n hyfryd! Mae Kenny a Skaw wrthi'n paratoi ers ben bora, ond does dim sôn am yr hogia eraill. Er mawr ryddhad mae Alan yn cyrraedd. Ac yna, er mawr syndod, Dave a Jamie!
Jamie! Nice one. Hey!

Ie. Ag yym be' 'di arall? Yym bocs o tea bags.
Ie. Oce. One tea bag crwn.
Ie. Iwsio hwnna.
Ma' hwnna token. Oce. Watsiwch dy lôn iawn?
Ie. Plîs. Diolch yn fawr hogia. Diolch. Oce.
Diolch.
Er cymaint caredigrwydd Tesco, dydi tocyn campynt ddim yn mynd yn bell pan mae 'na llond stad o bobl i'w bwydo.

pot wan a cwcio lobsgows. So.
Mae'r lobsgows ar ei hôl hi braidd, felly mae Kenny a Skaw yn paratoi salad ffrwythau ar frys, gan fod y cwsmeriad cyntaf yn dechrau cyrraedd.

Pastio.
Lobsgows.
Waw! A mae'n dydd lwcus ac ti uh, heddiw, cos mae'n cwcio lobsgows heddiw.
Mae'r gegin ar fin agor. Gan mai diwrnod blasu ydy heddiw, a'r bwyd yn cael ei roi am ddim, mae disgwyl i'r fan fod yn brysur iawn. Mae'r wasg lleol wedi cyrraedd, Ac mae yna ddim da ar y salad ffrwythau. Dydy'r lobscows ddim cweit yn barod, ond mae'r hogia wedi cymryd yr awenau, gan ychwanegu at y dewis o starters. Erbyn hyn, mae yna nachos ar gael hefyd.
Yogurt! Dwi'n dod a'n dir! Sbio dy rownd yn di? Na, na, dwi'n ac hwnna. Dwi'n meddwl wneud pob licio ddwad, cos mae pob yn get along efo Kenny fyd yn di, so... So'n problems o fanna chwaith na guys, so... Mae'n iach yn dweud. O'r sgwrs neis gynnar.
Ok. Plant, da ni yma, maen nhw'n licio McDonald's i falle. Dwi'n chod, dwi'n dweud bod McDonald's yn wrong, ond mae well cael ei ddechrau bwyta pethau iach hefyd, de. Bwyd gorau fi ydi Chinese a McDonald's a KFC. O'n i rili licio grep, kiwi. A melon. Lot, lot o uh, plant dim yn trio uh, bwyd ffres. Just bits of crap, unfortunately. Ond dwi'n mae'r plant i gyd i weld yn enjoyo fo, yn y hogyn bach yn dweud o'n bod am aros yma tan tri, gael lobsgows am ddim trwy dydd. Mae'r lobsgows bron yn barod o dwi'n edrych ymlaen i gael o.
Be ti eisiau wan? Ma'r kids ma'n dechra mynd ar mhen i mam. Ga i wbath i Kinder fi?
Ma'r lobsgows yn dal i ffrwtsio'n, ond mae tymer sgaw yn dechrau berwi, wrth i'r plant gael llom bol ar ddisgwyl am eu cinio.
Wel, wedi disappeario, twat bach o. Dos o mae critiseisio!
Ie, brai. Be boi? Ie, mae'n barod nawr.

Pwy sy'n nesa? Hei! Matha, matha Pied Piper a Hamlin, dim yn gwybod. Yndi, mae braidd wedi. Yndi, braidd.
Ie. Gobeithio bod nad yn gofyn o gael gwared y llygod mawr.
Pan fydd yr hogiau'n mynd ar y lôn efo'r fan i werthu bwyd ar hyd a lled yr ardal, y bobl yma fydd rhai o'r cwsmeriaid. Os nad ydyn nhw wedi eu plesio heddiw, mae'n bosib na ddown nhw byth yn ôl. Felly, y cwestiwn mowr ydy, be di'r barn am lobsgows cegin peblig?
Bwyd lot well na fe mae mam a dad yn ei doi fi.
Da iawn, Kenny. Blasus iawn. Beth dyn ni gael fori? Cynio di syl fori. Cynio di syl fori.
Mae gen i wedi wneud o pyn bach mwy poeth na fi, mae yna ddipyn o blipio yn hwn da. A mae'n yn neis.
O'n i'n gwybod sef o'n neis. Mae gen i yn... Mae'n cwc da, ynddi. Yndi, rili, da. Erioed, rili. Hefo spicy bob tro, da. A bob tro efo reis, ac am bod ni'n blant, so cael bit o reis oedd o'n troi food colouring yno fo.

A cadw'n ffit. Lyfli. Trwy ga'ch bito trwy dydd.
Mae'r fan ar fin cau, a'r lobsgows wedi mynd i gyd. Cyfle o'r diwedd i'r hogia roi sylw i'w plant eu hunan, a chael sgwrs efo hwn a'r llall. Good boy. Na ni, Eli. Sus? Good boy. Thank you, mate. Mae'n mae braf cwr, dydy. Yndi. Bod allan o'r tŷ, yn lle bod o flaen y television a gweld pobl ac sgwrsio efo nhw ac dal i fyny. Mae yna gymuned wedi bod yma erioed does? Wnes di, mae ma nhw'n deiliad glos i gilydd. Does am lle debyg iddo fo de.
Mae'r holl waith caled wedi talu ffordd ac mae'r diwrnod blasu wedi bod yn chwyddiant mawr. Mae'r hogia wedi gwirioni.
Wel, dwi'n mewn dwad ar gegin i'r gymuned. Mae'n dangos i'r hogia a genod ifanc sydd wedi goginio fo, sydd wedi baratoi fo, ac yn bwysig iawn sydd wedi rannu fo.
Rwy'n safon. Snip, snip. Diolch. Efo chips jyst i fynd. Hei! Hwra tri cwit!
Mae'n gyfle i roi bwyd da a fforddiadwy i'n boliau a plant, a mae hefyd yr ochr arall o baratoi a mae yna dau neu dri, pedwar, pump yn helpu Kenny. Ac mae'n brofiad iddyn nhw ydy, ac ella bod o'n gychwyn yrfa iddyn nhw. Reit, ti cau wan, ok? Lyfli. Tata! Di gorffan rwan. Amser gwely. Pob. Botol a Jack Daniels.
Wel, y diwrnod heddi yma, basically, Muggins troi fyny gynta. Jamie troi fyny hanner awr cyn agor.